Mir schwätzen iwwer Spillfilmer. Ooh. Iwwer Mainstream Film an Tëleesserien. A wat schwätze mer iwwer déi? Sex.
Schwätze Sex iwwer déi? Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne.

an Filmer representéiert gëtt. Jo. Déi gutt. Beziehungsweis éischter de Fokus dorobber, wat ni gewise gëtt a Sexzeenen, oder bal ni, a wann, wéi et duergestallt gëtt. Dat kléngt elo mega komplizéiert, mee just fir e Beispill ze nennen, Eng Kaz Déi ufänkt d'Féiss ze attackéieren vun zwee Leit déi Sex hunn. Dat ass scho jidderengem mindestens eemol geschitt. Ja also ech weess direkt vu wat s de schwätz. Kuck, ech hat einfach eng eng Filmzeen vir, zwee Leit schlofe mateneen an dann bemol fänkt d'Kaz un hir Féiss ze attackéieren. An si ginn natierlech ofgelenkt an probéieren déi Kaz lass ze ginn fir dass se kënne weidermaachen. Wéi wär generell déi Sexzeen duergestallt? Als en eenzege Fiasko, wougéint am richtege Liewen, wann dat passéiert, dann ass dat ebe passéiert. Ass einfach eppes wat passéiere kann a wat passéiert ass. Jo,
also ech hätt ni geduecht dass. Dass eng Absence vu Kaze kéint esou problematesch sinn a Filmer, ass de Punkt, dass vill Saachen am richtege Liewe kënne schif goen an dass dat keng grouss Affär ass an dass dat awer a Filmer net esou representéiert gëtt. Genau dat ass d'Moral vun der Geschicht. Du has alles gesot. Ah gudd. Bis déi nächst Woch. Ciao! Mir maan dee Witz vill ze oft. Also d'Saach ass jo déi, dass wahrscheinlech déi wéinegst Leit iwwerhaat eng Kaz hunn. Dat war lo just e Beispill fir e gewëssen, mä du, du hues et jo am Fong scho gesot, Saachen, déi kënne passéiere beim Sex an déi awer seelen duergestallt ginn, well et meeschtens a Filmer drëms geet, fir dee Moment als méiglechst erotesch an erotesch duerzestellen an ouni gréisser Tëschefäll, also dass et wierklech esou, dass et einfach Sex ass a soss guer näischt. Keng Kommunikatioun meeschtens, keng Verhütung, also einfach nëmme reng de Sexakt souzesoen. Mee et ass net emol dat, well Sex beinhaltet och Kierperflëssegkeeten, Schweess,
Beweegungen, Téin, Geräischer, déi alleguerten net gewise ginn. Also et ass, dat wat do gewise gëtt, ass net emol Sex a sengem pureste. Sënn, mee et ass eppes Artificielles, wat et an der Realitéit iwwerhaapt net esou gëtt. Also et ass jo scho bal steril, esou wéi et. Jo, puer war warscheinlech, jo, de falschen. Nee, och well s du gesot hues. Ausdrock.
Et ass just Sex, a menger Meenung no ass et net emol Sex. Jo, et ass eng Performance. Jo. Et ass.
Der sou propper a glat an ja. Ok, du hues elo schon puer Beispiller opgezielt, also komesch Geräischer. Also ech hunn mech gefrot wéi dat ass, well ech hunn sou bëssen d'Gefill, also wann zwee Leit openee leien, déi keng Broschthoer hunn an et ass e bëssen, wéi soll ech soen, net datt se schweessen, mee schonn hir Haut awer relativ waarm ass an se besse pecheg dann entstehen gäre mol su fuerzgeräischer an ech hun mech ëmmer gefrot ob dat doru leit also ob dat also schwuelen un dass et net passéiert wann eng vun den zwou persounen hoer huet op der broscht well dat ass einfach eppes wat komplett Gewéinlech ass, also wann, jo, zwou Fraen openee leien. Mee ech mengen, dat ass jo och, wann s du d'Hänn esou wéi dat eneen drécks, kanns du jo och esou Fuerzgeräischer maachen. Dat ass einfach Haut op Haut an eventuell e bëssen Schweess dertëscht oder esou an dann a lass.
Genau.
Mee dat si sou Saachen, dat héiers de, dat hunn ech nach ni an engem Film héieren. Dat ass. Nee.
Jo, an en plus, weess de, da wär et eng witzeg Zeen. Da wär et net eng erotesch Sexzeen, da wär et eng witzeg Zeen, wou een. wou eng wou d'Uewerkierperen Fuerzgeräischer man oder wou een tatsächlech fuerzt an da wär et sou wéi ech scho sot eng Sexzeen déi oder Sex einfach deen an d'Box gaangen ass. Mee et ass egal wéi wéi eng gerecht dat ass, well doten ass jo elo nach eppes wat e bësse méi soe mer esou spezifesch ass. Mee egal wéi zwee Kierperen déi widderteneen oder anenee kommen hunn Geräischer an déi gi guer net gewisen. Äh, mm -mm. Dat eenzegt vu Geräisch wat ass ass Stöhnen an dat gëtt am pluss dann op esou eng Aart a Weis nach duergestallt, wéi et a Realitéit och net geschitt. Also et, äh, Oder net ëmmer, net sou oft wéi a Filmer. Nee, ja. An, äh, Ja, et gëtt ähm, duergestallt, wéi wann Stöhnen einfach oder haart Stöhnen zu guddem Sex äh, derbäi gehéiert, virun allem vun der Fra, äh, wann eng Fra involvéiert ass oder zwou Fraen, wann zwou Fraen involvéiert sinn. och bei schon laang beim kussen ech hunn des lescht eng Kéier an engem Film eng Kusszeen gesinn wou's de wierklech einfach och sou déi Schmatzgeräischer has déi dozou gehéieren an 't war mega ongewinnt war sou ëh.
Jo jo, et gëtt alles esou einfach glat representéiert, wat mécht, datt een herno wierklech falsch Erwaardungen dorun huet, wat dat kéint sinn. Wat hu mer dann nach u Beispiller? Bon, also eppes, wat menger Erfarung no net esou seele virkënnt, ass, dass de mol iergendswéi e Knéi an d'Schnëss kriss oder, jo, mam Kapp anenee renns oder widdert d'Lëps oder en Ielbou an d'Lëps kriss. Dat wär och, wann s de dat an engem Film hues, Wéi soll ech soen, ja, also esou wéi ech mer esou eng Zeen virstellen, wär se da riwwer warscheinlech, esou een kritt en Eelbou an d'Schlëssel, esou au! An dann ass et Sexzeen, fäerdeg, well duerno Ja, et ass dann ass de alles- Moment einfach ruinéiert, esou am Film. Ja genau, et ass alles, äh, all déi Saachen, déi vläicht an der Realitéit méi oft kéinte geschéien, wann déi dann am Film geschéien, dann ass et direkt äh, äh, en Debakel. Da, w- dat ass da fir ze representéieren, datt et schlechte Sex war. Jo. An dass Oder- dat eng Koppel kann ähm, ban unenee bannen, wa se zesumme laache kënnen, wa se äh, wa se do riwwer laache kënnen, dat ganz humorvoll kënnen huelen, dann äh, dat éischte dat, ba- dat ganz nach iergendwéi verbessert oder verännert äh, vun der Bezéiung hier, dat gëtt iergendwéi net adresséiert. Sou entweder et ass perfekt oder et ass en Desaster. Jo, an dat ass virun allem eppes Nerveges bei Zeenen, déi weisen, wou zwee Leit fir déi éischte Kéier Sex hunn, an déi scho Sex hunn, wéi wa se et scho 50 Mol gemaach hätten a sech géigesäiteg mega gutt scho kennen. Och esou vun de Sexpositiounen, dass ëmmer alles klappt sou an d'Leit och mega gutt a Form sinn, sou mega gutt Konditioun hunn, net iergendswann esou midd sinn a si sou, fuck, okay, ech kann net méi.
An se schweessen net. A wa se schweessen, dann ass et esou eng Glitzer, dann da glitzeren se einfach iwwer de ganze Kierper. Dat ass net. Jo, dann ass et, wéi wa se mat Ueleg agedéckt wieren. Genau, dat ass net iergendwéi eekleg oder. Du kriss och kee Gefill, dass do iergendwelch Gerécher mat erëm Spill sinn oder sou. Also du kanns natierlech egal wéi kee Geroch iwwer Fernsee vermëttelen, mee et gëtt net iergendwéi ugedeit, dass do, also dat Ganzt wierkt einfach esou, keng Ahnung, dass dass souguer méi steril, méi steril wéi wa se ee weisen, dee lafe geet, ne. Also et ass einfach guer keng kierperlech Reaktioun op dat, wat do grad passéiert. Jo, an och esou also wat ech och scho bëssen elo ugeschwat hat mat wéi se openeen ofgestëmmt sinn, och wann se fir d'éischt matenee Sex hunn, dozou gehéiert natierlech och esou Saache wéi datt se och genau zum selwechte Moment kommen oder genau zum selwechte Moment prett si fir. also dass d'Fra schonn no puer Sekonne prett ass fir penetréiert ze ginn, an dass do jo do ass einfach ni iergendswéi en e Moment, also ganz seele wou s de gesäis, dass e Moment ass wou se net genau dat selwecht zu genau deem selwechte Moment wëllen, a wou ee vläicht ass okay dat do geet mer elo ze schnell, oder ech brauch nach e bëssen, oder maacht méi lues, esou et ass esou wann een aggressive Sex wëll, da wëll deen aneren et automatesch och, an. mm. an een zärtliche Sex will, will den anderen und automatisch auch und ähm, ja, ja das, oder das, das so durchgestallt dass Frau einfach immer die aus die gerade nicht will die gerade einen Migräne vier täuscht die gerade äh, äh, hat sie hat hier Regel obwohl nicht vor ist oder die immer will romantisch dann äh, das also da, wo du gesagt hast bisschen mit zärtliche Sex äh, gegenüber von mehr aggressivem Sex das immer d'Fra déi et méi zäertlech wéilt an de Mann deen et aggressiv wëll an deen d'Fra dann iergendwéi dozou kréie muss fir fir dat och ze wëllen. Also entweder se wëllen allebéid genau dat nämmlecht oder wa se et net wëllen, gëtt esou duergestallt wat d'Fra elo déi ass déi iergendwéi prüde ass oder langweileg ass. Also et ass ni datt de Mann seet, uh ech hätt awer léiwer du géifs dat elo e bësse méi lues ugoen oder esou. Also et ass ëmmer, gëtt ëmmer esou op d'Fra gedréckt wéi wann et direkt eppes negatives wier vun vun hir aus. Dat ass esou bei Heterosex, wéi ass et da bei gläichgeschlechtlege Sexualpartneren? Ech gesinn et iergendwéi just a Filmer, déi esou Mainstream Hollywoodfilmer sinn, wou dann dee Moment iergendwéi soll dat mega untënnend sinn, datt elo zwou Frae matenee schlofen an zwee Männer matenee, mengen ech, hunn ech. na net an engem Mainstream Film gesinn. Also dat well dat jo och also wann ee sou héiert Leit mat ee schwätzen fir Männer gëtt jo och oft also et gëtt oft geschwat dass Männer lesbesche Sex mega untörnend fannen an sech awer zwee Männer mateneen einfach net wëlle virstellen an dat fannen ech spigelt sech dann och esou an de Filmer erëm zréck. Jo, jo a wann dann Sex zwëschen zwou Frae gewise gëtt. Ass, jo, dann ass et oft sou eng relativ pornografesch Variant dovunner, wann ech elo zum Beispill u La Vie d'Adèle denken, wou déi Sexzeenen tëscht den zwou Protagonistinnen net wierklech zum Rescht vum Film passen, dee soss ze 100 Prozent aus der Perspektiv vum Adel erzielt gëtt an ëmmer säin Erliewen an de Virdergrond stellt an dann hues de bemol déi Sexzeenen déi souzesoen, also wou s de d'Gefill hues et ass esou eng Persoun vu baussen déi hinnen nokuckt, et ass vu relativ wäit fort gefilmt an et steet iwwerhaapt net dem Adel säin Erliewen am Virdergrond mee wat si maachen. wou si sech upaken an virun allem jo de Fait dass si plakeg sinn an dass eng extrem also ech stéiere mech extrem un deenen Zeene well se wierklech esou offensichtlech mat der Intentioun gefilmt sinn fir engem männlechen Zuschauer ze gefalen. An et ass mengen ech och eng vun deenen eenzege Kéiere wou ech Oralsex bei Frae gesinn also. Soss gëtt jo d'Kënnt d'Fra ëmmer wärenddeem se penetrative Sex hunn. A wann Oralsex, also bei enger Heterokoppel, gewise gëtt, dann ass et meeschtens d'Fra, déi, Virspill. d'Fra, déi dem Mann ee bléist. Awer meeschtens ass et net, also gëtt net vill gewisen à la Oralsex fir d'Fra. Jo, a wann, dann ass et nëmmen. Virspill, also et ass nëmmen esou eng Etapp hin zu der Penetratioun, déi dann dono kënnt. Ja. Also off.
Do ass et ähnlech wéi wou mer och virdrun scho geschwat hunn bei enger Episode iwwer Sex generell, dass de Pleséier vun der Fra u sech net immens wichteg ass. Also si ass do méi einfach e Mëttel fir dem Mann säi Pleséier, wéi dass dat fir si do iergendwéi eng grouss Wichtegkeet hätt. Ja.
Zumools well jo och duergestallt gëtt, datt et meeschtens de Mann ass, dee grad Sex wëll an d'Fra dann ebe just Jo seet, ne wa se grad keng Migraine huet oder esou, datt se dann ebe matmécht. Also et hänkt natierlech vun der, vun de Filmer of, mee et ass meeschtens méi, datt de Mann dat elo wëll an hien d'Fra dann dozou kritt, fir och Sex ze wëllen, wéi datt si déi ass, déi dat iergendwéi géing initiéieren oder och wëllen esou.
Jo, an och wärend dem Sex, also wesst Wat s de relativ oft hues, fannen ech, wann s de elo net hues, datt d'Fra wierklech extrem stöhnt an se gläichzäiteg kommen, esou eng, jo, déi Variant vu Sex, dann hues de deelweis och ganz oft, datt d'Fra einfach nëmmen do läit an et souzesoen iwwert sech ergoe léisst. Ja, wat eng ganz fuerchtbar Duerstellung ass.
A praktesch waart, bis de Mann fäerdeg ass a se schlofe kann oder sou. Jo, ech weess och net, ob Brokeback Mountain, ob dat als Mainstream-Film, am Fong schonn, et ass am Fong schonn e Mainstream-Film. Et ass zwar, mengen ech, nach eng Kéier e bëssen eppes aneres, well dat spezifesch ëm eng schwul Koppel geet. Mhm. Also dat heescht du gees schon just an dee Film eran, wann fir dech ok ass fir elo zwee Männer an enger Bezéiung ze gesinn. Mee mhm. et gëtt net an engem Film deen un de generelle Publik adresséiert ass op beemol och nach eng Szen gewise, wou vläicht zwee Männer man ne gänge schlofen. Also das, mhm. das nie das dann schon spezifesch dorop ausgereecht. Anerefalls gëtt et net gewisen. Mir ass elo spontan Six Feet Under agefall, déi Serie wou s de eng schwul Koppel an der, am Zent-, also net am Zentrum, mee eng schwul Koppel ass en Deel vum Haaptcast an do war, do ware souwäit ech mech erënnere kann Sexzeenen an iwwerhaat war ech ëmmer mega beandrockt vun och schon eleng Kusszenen oder intim Szenen zwëschent deenen zwee, well dat net nëmme sou ugedeit ginn ass, mee se richteg, jo, et war einfach op eng mega realistesch Aart a Weis duergestallt, wéi eng Koppel einfach intim mateneen ass. Jiddefalls wéi et a Six Feet Under duergestallt gëtt, ass e relativ groussen Ënnerscheed zu Buffy beispillsweis, Buffy the Vampire Slayer, wou s de eng lesbesch Koppel hues, wou et awer extrem laang dauert, bis de si jeemools an enger intimer Zeen gesäis, ausser, also soe mer esou, explizit sexueller Zeen, du gesäis, datt se sech upaken, et gi Saachen ugedeit. Mee jo, bon, et muss een natierlech sech virun Aen halen, dass déi zwou Serien zu ënnerschiddlechen Zäiten entstane sinn, Buffy Enn der Nonzeger a Six Feet Under Ufanks Zweedausender. Also esou eng Serie wéi Buffy huet de Wee geebnet fir dat, wat dono komm ass, a war schonn extrem progressiv fir déi Zäit, wou et entstanen ass. Mee wann s de dat awer elo zum Beispill vergläichs mat der Duerstellung vu Sex, gläichgeschlechtegem Sex, dee spéider a Serien oder Filmer, virun allem a Serien, virkomm ass, dann ass et extrem zeréckhalend, schonn eleng wann s de kucks, wéi laang et gedauert huet, bis si iwwerhaapt eng Kusszeen haten bei Buffy. Ech fannen zwar, datt een och elo ufänkt Verännerungen ze gesinn an esou Serië wéi eben Orange is the new black an girls an glow dass elo woubäi glow e bësse manner mee dass en elo wierklech ugefaange ginn geschichten erzielt ze ginn och vu frae selwer déi doduercher eng aner perspektiv op dat ganzt ginn an dass sex an deenen serien och doduercher schonn nach eng kéier ganz aneschters gewise gëtt also mir fänken u fanne ech vill méi realistesch Varianten dovun ze gesinn, an ech mengen, dass dat sech an den nächste Joren nach wäert zimmlech veränneren. Jo, an och grad Orange is the New Black ass e gutt Beispill fir eng Serie, déi och elo net sou e krassen Ënnerscheed mécht tëschent heterosexuellem a gläichgeschlechtlechem Sex. Et ass nach ëmmer e Randphänomen, mengen ech, a Serien, mee et kënnt awer ëmmer méi op, sou och mat Transparent zum Beispill. Also gitt net ze vill drop, wéi Sex duergestallt gëtt a Filmer a Serien, beziehungsweis wann der d'Gefill hutt, hm, bei mir ass dat awer komplett anescht, dann, dat ass warscheinlech normal. Ech mengen, déi wéinegst Leit kënne sech zu 100 Prozent mat der Aart a Weis identifizéieren, wéi Sex a Filmer an a Serien duergestallt gëtt. Genau. Also dat méi als eng artistesch Duerstellung äh, interpretéieren, wéi eng Repräsentatioun vun der Realitéit. Korrekt.
An domat komme mer zu de coole Kategorië mam coole Kelly.
Yay! Sexmythos.
Och ronderëm Peniser ginn et duerch Filmer a Pornoen zum Beispill vill falsch Informatiounen, falsch Erwaardungen a Mythen. Haut schwätze mer driwwer. Mythos Nummer eent, Eng Virhaut ze hunn ass méi hygienesch oder onhygienesch. Falsch. Wéi oft een sech wäscht ass dofir verantwortlech wéi hygienesch oder onhygienesch eppes ass. Genitalien wäscht een am beschten eemol am Dag mat waarmem Waasser. Net mat Seef, well déi kann déi empfindlech Haut ugräifen. Och wann et vill Marke ginn, déi extra fir Intimhygiene Seefe vermaarkten. Am Fong brauch ee sou eppes net. Wann een dann eng Virhaut huet, ass et wichteg déi beim Wäschen zeréckzezéien an ëmmer och ënnert der Virhaut propper ze maachen. Soss bilt sech do ënnen drënner sou eng wäiss Substanz, de sougenannte Smegma, wou sech gäre Bakterie sammelen. Déi Bakterie kënnen dann zu Brennen, Bäissen oder Entzündunge féieren, déi een och beim Sex kann iwwerdroen. Dofir am beschten ee bis zweemol am Dag wäschen.

Dat nennt een dann trotzdem Penisbroch. Sou eng Penisruptur ka passéieren, wann de Penis, an dat ass wichteg, am steifen Zoustand ofgeknéckst gëtt, also meeschtens beim Sex oder Masturbéieren. An deem seltene Fall, dass dat sollt geschéien, muss een direkt bei den Dokter goen. An iwwregens, et ass ganz normal, wann de Penis net riicht ass, déi meescht krëmmen sech e bëssen oder kucke méi no riets oder méi no lénks. Mythos Nummer 3, Eng Morgenlatte kënnt vu Sexdreem. Jein. Also de Penis ass moies opgeriicht, well d'Blos esou voll ass, datt se op d'Nerven dréckt. Dofir ass och d'Blos eidel maachen dat eenzegt, wat bei engem steiwe Penis moies beim Erwächen hëlleft, och wann dann pissen net ëmmer ganz einfach ass. Firwat de Penis steif gëtt ass nach net ganz gekläert, mee déi meescht Penisser gi sou ongeféier 3 bis 4 mol pro Nuecht steif, meeschtens an der Déifschlofphas. Erektiounen am Schlof sinn eng normal Funktioun vum Kierper fir d'Stressregulatioun an als Reaktioun op déi ënnerschiddlech Bluttdrocker déi een am Schlof duerchlieft. Bei der Fro firwat sech de Penis an der Nuecht opriicht si sech Studien net ganz eens. Et kann natierlech sinn, datt een an der Nuecht e sexuell stimuléierenden Dram hat an dofir eng Erektioun, mee dat ass wuel net den Haaptgrond. Et kann och einfach nëmme sinn, well de Bluttdrock sech ännert. Wann ee keng Morgenlatte kritt, ass dat awer och kee Grond zur Besuergnis. Déi steif Penisser sinn da scho wärend der Nuecht erëm ofgeklommen. Zu deem leschte Mythos, wat d'Penisser ubelaangt, gëtt et esou vill ze soen, dass ech d'nächst Woch eng ganz Rubrik dozou maachen, nämlech Gudde Sex hänkt mat der Penisgréisst zesummen. Bleift also drun a bis d'nächst Woch! Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen?